Татарлар инде европеоид, имә, менә без менә монда утырабыз, имә, сезнең белән, имә, э, бер-беребезгә карасак, без менә Европага барсак, безне артык э, аермыйлар, аның аермасын күрмиләр. Урыслар белән дә якын. Но урыс белән кушылган иде бик каты теге. Аларга да татарлык кергән бит инде. Аннан финлардан күп кергән. Шуңар монда аңлашыла, каядыр теге монголоид дигәндә, анда берничә процент кына, бер сигез, унбер, менә шундый. Ну, төрле җирдә аерыла әз генә. Шуңар без инде ул яктан Теге танылган галимләр белән дә, бүтән халыклар да безне инде шул Европа халкына якынрак дип, шулай күрәләр. Кызыграк бүтән, бүтән ни мәсьәлә. Менә хәзер бит инде модага кереп бара ДНК анализ, име, теге генетиканы тикшерү. Һәм аның кызыгы теге ирләрнең Y хромосомы тикшерү. Ул бик сирәк үзгәрә, теге мең ел, бер мең, ике мең ел кирәк имә теге ир-атның үзгәреше менә бу генетикасы. Хатын-кызның ул тиз үзгәрә. Шуңар аңар таянып булмый менә бу тарихи эзләнүләрдә бик аңар таянып булмый. Ә, э, ирләрнең э, менә шулай теге бик э, стабиль булгач, ул кызык безнең өчен. Менә без аны карыйбыз, э, менә гаплогруппалар дигән нәрсә. Бездә Европаныкы да бар. Ну, Европа дип аны Әйтәләр инде менә Европада R один A, R один B менә күбрәк име менә шул күзлектән карап. Анда юк менә финларныкы мондый гына име теге урысныкы мондый гына, Европада теге немецнеке мондый гына дип, алай әйтеп булмый. Анда туры килми ул менә татарның нинди гаплогруппа анда төрле төрле бар. Ләкин кызыгы нәрсә? Мәсәлән, монголныкы юк. Гомумән юк. Без бит инде күп сөйлибез, теге татар-монгольский ига дип, имә, гел монгол белән безне кушалар, ботыйлар, берләштерәләр, ә без үзебез аңламыйбыз, бездә кая монголлар безнең арада, имә, теге, менә антропология дә монголныкы түгел, әле казахта күренеп күренә ул, йә кыргызда күренә, әле үзбәктә күпмедер күренә, әллә ни күренмәсә дә, но, ә ләкин татарда инде ул, Кулдан күренми. Мәдәнияттә карасак та, берни монгол белән юк. Телдә дә. Кай, кайберләре әйтә, менә монгол сүзләре татарга кергән. Ул киресенчә, татар сүзләре монголга кергән. Ә монголдан татарга кергән сүзләр юк, андый табып булмый. Шуңар менә бу кызык, аларның инде цггаплогруппасы татарда очрамый. Ну, бер-ике бар, Икеме, өчме кеше менә бүгенге көндә. Алар да бәлки ул калмыктыр, әйме, монда күчеп ниткән, калган. Шуңар бу безне инде аптырата. Ул бит без аңлыйбыз, монда ханлар утырган, алар инде Чыңгызханнан чыккан диләр. Чыңгызханны әйтәләр монгол дип, әйме. Менә Бату монда булган, аның Гәрәйләр инде менә күмелгән Казан инде Кремлендә. Ә кая соң аның эзе? Димәк, аларның бит күп кенә хатын булган, күп кенә балалары туган. Эзе юк. Шулай булгач, менә бу шикләндерә, Чыңгызхан монгол булган микән диеп. Без аны да өйрәнәбез һәм чыганаклар буенча Чыңгызхан һәм аның балалары, алар Татардан килеп чыккан ул. Кара татар дип атала инде теге. Күчмә халык булган, аның бүленә ул ак татарларга, ансы инде җир, җир белән эшләгән, якынрак Кытайга булган. Һәм әле кыргый татар да булган ул, Байкал тирәсендә, урманларда теге шулай яшәгәннәр. Ә Чыңгызханның килеп чыгуы инде менә бу кара татардан. Шуңар менә бу ДНК анализ исбатлый. Аннан ул күп кенә нәрсәне ачыклый. Теге безнең өчен бик кадерле, кайвакыт без шәҗәрә күрсәтми, кая тамырлар. Ә ДНК анализ аша без аны ни югалган документлар булса, без ДНК анализ аша Без аны әйтә алабыз, каян килеп чыккан. Ну, бөтенесен әйтеп булмый, ләкин кайбер, кайбер вакытта без яхшы гына теге мәгълүмат ала алабыз.